Былыргы дьыл мындаатыгар урукку дьыл уорҕатыгар ааспыт дьыл арҕаатыгар нөҥүө дьыл түмүгэр Чиэрэс дьыл тимэҕэр үс түһүү төгүл дойду үрүт көбүөтүгэр үрдүк мындаатыгар үктэллэнэн үөскээбит туйгун туруу дьаҕыл дойду ньургуннаах солор ньууругар тугуйдаан торолойбут аҕыс иилээх-саҕалаах аан ийэ дойдутун алтан туона хонуутугар адаҕайан айыллыбыт тылыгар чымырханнаах сырайыгар ынырыктаах Турар бэйэтэ кутталлаах, көстөр дьүһүнэ суостаах, көрөр мөссүөнэ дьулааннаах улахан аҕа ууһа, талыы харба аймаҕа Эдьээн Айыы сиэнэ, күрүө дьөһөгөй дьоно күрүө баай улууһа, күрээннээх күн айыы аймаҕа көҕүстээх чубукуй тыҥырахтаах дэгэ кынаттаах дайбарын кутуруктаах дэлэкиир уордаах уйусхан Үчүгэй Эмэрикээн эмээхсин уола, Алаҥхаҕа төрөөбүт айаас алаттаах ала булкун бухатыыр диэн киһи үөһээ бөҕөттөн үүннээх ыҥыырдаах үтүө киһи баара эбитэ үһү. No! Аҕыс иилээх-саҕалаах аан ийэ дойду иччититтэн энньэлээх-ситилээх төрөөбүт үрдүк үтүө киһини көрсүө бөҕө хаанынан көнө бөҕө уҥуоҕун Дьүһүн Бодо одуулаан, бырта-хатта быластаан, чинчик сэбэ бэрийэн өйдөөн-дьүһүлээн көрөн турдахха, түһэ кэбиһэ түөрт болоссон төгүрүмчэлээх киһибит оонньуу-күлэ уон арсын уһун киһибит, бу үрдүк үтүө киһи алааһын киэнин алтан туона хонуутугар хабыллар хаба ортотугар адаҕыйан айгыраан үүммүт аан ийэ дойду хайҕах быара буолбут Улуу Ийэ дойду нохтолоох сүрэҕэ буолбут сылгы-сүөһү дьүһэлэйэ сөрүөстүбүт ынах сүөһү иэйэхситэ эриллибит аҕыс салаалаах аал-луук сибээс маһа онно айыллан тахсыбыта үһү. Ноо! Маннык үтүө сирдээх дойдулаах киһи гиэнин миинэр миҥэтэ, тардыстар талахата үктэнэр өйөбүлэ дьөл биргэлээх түүлээх түөрт атахтаах түргэн айыы уола дьүөгэнтэйэ туох эбитий диэн көрөн турдахха Ахсым сырыылаах, бардам барыылаах, күннүк усталаах, көс туоралаах, Алаҥкаҕа төрөөбүт айаас ала аттааҕа үһү. Бу курдук үрдүк үтүө киһи биир сарсыарда эрдэ уһуктан тиийэн кэллэ. Таһырдьа ыстанан тахсан көрө биэрбитэ. Кэбиһиилээх от саҕа хара үллэ сытарын көрөн, киирэ охсон көрөн ойуппакка, тэбэн көрөн тэһиппэккэ Дьиэтигэр тахсан муустаах муора муннуга буолаттаах бурҕааннаах хайа буор хайа тэллэҕэ дьаарбаҥнаах очулуун чуоҕур аттаах очуллаан чочуллаан буҕатыыры көрсөн барар киһилии майгыланна, тэйэр киһилии чинчилэннэ, ыраатар киһилии быһаарынна. Тойон инитигэр субу курдук диэн тыл этэ саҥа саҥара турар

диэн айаас ала атын үрдүк мындаатыгар дьим-бачча олорон кэбистэ өрө тардан тэһииннээтэ быһа биэрэн кымньыылаата арҕаа халлаан алын кытыытын диэки оодул курдук ойутта көөдүл курдук көтүтэ турда икки кулгааҕын тыаһа оролуос кускынатын тыаһын курдук куугуну истэ өр да илэ барбытын билбэтэ өтөр да илэ барбытын билбэтэ Дьэ, сир бөҕө сиксиллэр сиигэр тиийдэ, дойду бөҕө буккулла муннугар тиийдэ. Ытык атыыр таҥалайын курдук хабырҕас хаан аартык таҥнары ааҕыллан киирэн барда. Аартык айаҕынан көтүтэн түстэ. Дьэ, барбатах балык миинин курдук борук-сорук күннээх дойду эбит, үс уорааннаах уот байҕалга иҥнэ биэрдэ. Үтүө киһи кулгааҕа хараҕа үс-түөрт диэн өс хоһооно буолар эбит. Арҕаа диэкиттэн дьон саҥата ньамалаһар эрдии тыаһа тиҥиргиир, бу көрбүтэ алта уон, сэттэ уон киһи баһа лэһигирээн көстөр, оҥочоҕо олорон иһэр дьоннор быһыыта, дьэ бу дьэ бу оҥочолоох дьон диэкиттэн быһыыта туолката суох тойук туойар сатала суох саҥа саҥарар абааһы дьахтар киһи саҥата холлугуруур силлигириир.

Эрдииһит даҕан ээлик хара уолаттары тардылаан биэрэ кормаһыт даҕан кубалаҥ маҥан уолаттар оҥочубун даҕан куйбаҥнаатар даҕан буолаайаҕыт нойоттор Эрдииһит эдьэк хара уолаттар куһурҕаччы тартылар куормаһыт кубалаҥ маҥан уолаттар субуруччу туттулар Кини киһи төһө хаччакыный, кырыыстаах тыйысхан кумахха сэттэ сииктээх сэттэ саһаан усталаах үс арсыын үрдүк суор тумсун курдук тумустаах сиитик оҥочону астаран кыыгынаттардылар. Бокуойа суох биһи киһибитин оҥочоҕо киллэрэн уҥуорга биэрэккэ таһааран икки окумалыттан ылан бараннар бу иччэннэр оһох дьайаан дьиэтигэр умса кэбэн кэбистилэр биһи киһибитин Онуоха өһөх чайаан субу курдук диэн өрүт кирэн баттаҕа өрүкүйэр Эһэлэмэн, тэһэлэмэн, сэтте уон сыһылга сэлэм иирэн буолбут сэлэҥэлэй уһудаҕан кыыһа өһөх дьайан уһудаҕан минниэлэр киһи этиир Дааҕаругум оҕоҕото туйгу туруу дойдуга дьоллоох тулаҕар тахсаммар доҕоҕону хотумсуйан даҕаны чурадыйан буолуоҕа эчикиэ оҕолор диир онуоха биһи киһибит субу курдук диэн саҥа саҥарар тыл кэпсиир сөбүлүүр киһи быһыытынан ырыа ылыы олороро үһү ноо

Уунан дайбаан уон күннүк сир буолла, өр да илэ барбытын билбэтэ, абааһы дойдутуттан араҕыстым диэн баран айыыга тахсар алтандаарай аартык үүтүн-устун өрө сиэллэрин дьигиһитэр. Дьэ доҕоор, чахчы кырдьык хара харах атыллыбытын тухары көрбөтөх үтүө дойдутугар тиийэр Ол тиийэн Сандыл Байтабет оҕонньортон ыйдаран көрдөһүүтүн ылынан соҕурууҥҥу диэки соһутураҕас хайаны өрө сүүрдэн тахсан тимир суордуйа утуйан оҥторо сытарын уһугуннаран дьэ охсуһуу бөҕө улахана буолла кыргыһыы бөҕө кытаанаҕа буолла дьэ иирбэ бөҕө элбэҕэ барда ол дойду соҕуруу тыатын кумаардааҕы кулун кутуругун курдук түҥ-таҥ үктээтилэр Оччо охсуһуу тухары абааһы буҕатыыра ыалдьа эрэ тайыкатын билбэт киһи эбит. Биһи киһибит охсон көрөр да сутуруга хоппот, тэбэ сылдьар атаҕа хоппот. Абааһы буҕатыыра харбыыр да хайыта тыыта сылдьар. Дьэ биһи киһибит ыалдьар эт айыкатын билэн, илитин очуллаан-чочуллаана ыҥырбыта, кэлин икки ардыгар тимир суордуйа көтөхтө да, киһини сиргэ дэлби тэбистэ, ортотунан быһа тардан ылла. Дьэ, биһикиибит суон тыына сойдо, сырдык бэйэтэ хараарда, өлөр киһи өллө. Абааһы бухатыыра ортотунан быһа тардан баран, хаана-сиинэ таммалаабытын салаан сыттаан сабырҕатар. Онно Сандыл Баай Тойон оччугуй кыыһа Айталыҥко аҕыс салаалаах айыы далбар кымньыытын уҥа бэличчэгэр аҕыста эрчийбит сулбу-салбы хааман, күтүр түргэнник сүүрэн сото тураҕас хайаны өрө сүүрэн тахсан,

Кини сыалтыки буолбутуммун мөккүспүтү өлөрөргө үөскээбитим. диир. Ол гынан баран эрийэн тура кирэн көрдөй маска уган көмөн бүтэр охсон кэбистэ. Көмөн бүтэрэрин кытта Айталыын куо дьиэтигэр киирдэ. Абааһы уола оннугар хаалла. Бу сандалы бай тойон оҕонньорго онно баар эбит суол аана сууттаах, оһох төрдө оруннаах, абырыыра аҕыйах алдьатара үгүс, сэттэ киһи үйэтэ буолбут симэхсин сирэҕэс эмээхсин, бу эмээхсин уу баһа киирэн, очуллаан-чочуллаан сототун хоҥуруутугар сирэйин быһа түһэн тахсан

Уйдабыйакам оҕолор диир эбит. Маны истэн Айталыын Коосоһо Тураҕасхайаны өрө сүүрэн тахсан тимир суолдуйаны очуллаан-чочуллаан буҕатыырга ыытан өлөттөрө охсон кэбистэҕэ.